Li 26 e 27 de juilhet, au Pargue de la Doulina de Sébazac, mai de 1500 festinaliers se son recampats per la primièra edicion de la Nova Estivada. La despareguda de la defunta Estivada de Rodés avié laissat a fòrça occitanistes orfaneu d'un eveniment federatiu per la cultura occitana. Lo municipi de Rodés l'avié remplaçat per una pseudo-festivada, organizacion que n'es ren a despart de musica que ne'n existe dempertot, sen ligam ame la vida e la cultura occitana. L'estivada de deman se bastirà dins lo collectiu, fasiá saupre Olivier Daillu, lo president de l'associacion La Gardarenc. Aquelo nòu estivado la volèn portaire d'un ambiciu cultural renovelado, una cultura occitana actuala, rica e diversa ofèrta a totes e totes. Volent un festenal portaire d'esperança e de jòia, ric de son esperit democratic, ont bastissèn amassa, en plena conviviéncia, la vivacitat de la cultura occitana de deman. Avèm decidit d'aver rason, mas avèm pas agut rason tosson.

La gratuitat, la dubertura a las autras lenguas e culturas, la pluralitat de las prepausicions artisticas, lo caractèr intergeneracional son estats a la basa de nòstre trabalh. L'eiretatge de l'Estivado Anciano que volián servar. E coma avèn decidit d'èsser amassa, i avèn ajustat l'exigéncia democratica. Vos desiran a totes e a totes un bon festenal, visca la nòva estivada, visca l'estivada! Personalament, ja es un gran gran plaser de tornar al país de l'estivada. Fa gaire bé, aquí con plòcha, Cinc cents ans, cinc sègles que se tròbe de monde dins aqueste país e en defòra per nos dire que la lenga e la cultura del nòstre país val pas un pet, que val pas la pena de se bolegar per la reviscolar, per la practicar. Fa cinc cents ans que de poètas D'escrivans, ara d'ensenhaires, de ciutadanos, de ciutadans, balhe tòrt a aquel monde que collectivament fan de reneissença dempuèi 500 ans, sent una cultura de reneissença permanenta. Doncas, al nom de la Ràdio Occitània, èra normal de venir participar en aquela darrièra reneissença occitana qu'es portada per aquel collectiu Joves Balents, doncas per tornar montar una estivada coma cal. Es pas res de se dire que dins aqueste país, dins un monde que vei d'en pertot una uniformizacion culturala terribla, de monde que se baton per far viure la diversitat lingüistica, culturala e de l'umanitat avèn l'astra dins la nòstra region d'aver doas lengas pro viva, lo catalan e aicí aicí l'occitan. Podèm pas pensar l'avenidor d'aquel país se pensèm pas d'ont venèm, mas subretot se veiam pas al monde que venon dins aquela region, mai de 50.000 personas novèlas cada an, la possibilitat De partejar a me tot lo monde de causa en comun, de cultura e de valors, per de que sèm plan un país de valors fòrta. Au programa de ballet e animacion, jo, d'espectacle de conte e d'un concèrt de musica, ambe de segur

Tot negre, e lo cavaller galaupa, galaupa, e al cap d'un moment s'arrestèt au pè del pomier e s'escridèt, E fan polit! J'ai soif, jèt coma un opum!

De miris d'editors presents avèn rescontrat Martino Prevot, editor de Edite-moi, e Sèrgi Viòl, autor, entre autres, de racòntes a l'escasença de si nombrosa escorreguda. Soi
un ancian ensenhaire d'occitan e doncos fa 11 ans que creèri la l'ostal d'edicion que se sona Edite-moi. Edite-moi sus Albi D'en primièr èra consacrata de supòrt pedagogic pels dròlles per aprene la lenga o las lengas e puèi l'evolucion de las causas faguèt que doncas consacri fòrça temps e fòrça publicacion a de tèxtes per adultes tanben en bilingue o en occitan. En novembre, doncos, anam publicar un trabalh fòrça interessent sus l'òbra, una partida de l'òbra, de Jordi Gros. Es un trabalh d'en primièr qu'èra universitari e l'anam presentar d'un biais agradiu per un public mai large, benlèu. E doncos en novembre i aurà un anniversari de celebrar e serem aquí amé una primièira publicacion. Dins una segonda partida i aurà un trabalh mai prigond sus lo tèxte dels contes de Jordi Cros e farà l'objècte de liftres sieus e de mes en pagina completament diferenta, mes ne'n tornarem parlar. Ai trabalhat Sota la direccion dels ensenhaires de l'Universitat Pau Valeri, Sylvain Chabau e Aurèle Liotard, e avèm decidit de faire un projècte d'edicion critica d'un pichòt precuèlh, Organizat per l'autor e un casernet per l'entolar de son òbra inedit. Lo títol del recuèlh es Lei camins de Michèu Larvit. Es el meteis que Lisiòc, es la gèsta d'aquel pichon personatge, en partit autobiografic, e lo podèm seguir de son envènça fin a sa mòrt.
Son nascut en Albizier, se demòri totson en Albizier. M'exprimi en occitan per çò que me soi totson exprimit en occitan, vist que teni la lenga de familha. Ieu è pas jamai ausir meus parents parlar una autra lenga que l'occitan. Quand èri pichon demoravi al campèstre, doncas tot le monde, los vesins, tot aquò, parlava occitan. Son d'una generacion ont Dins lo vilatge anaven a l'Espissariò, anaven a la Fornariò, tot le monde ne parlava occitan, doncos i son tombat dedins quand èri pichon. Çò que fa qu'èi d'admiracion per los que acièron pas l'astre sussoment de naisser dins la Tupina e qu'aprenon l'occitan. Ausi sissoment de monde que criticon los que fan dècos d'occitan, Ieu disi aquò rai tà milhor, a tà milhor e cal rendre omenatge justament a los que l'aprenon. Ieu Fossolèu m'ai sometut a la pròsa, ei escrit de de novèlas literàrias evidentement, de roman, mas çò que m'agradan mai actualament çò son los racontes. E coma ieu soi montanhista e que ei fach fòrça escorreguda e darrièrament fairi la caminada a l'entorn del Mont Blanc, Es una caminada fòrça presada en Euròpa, que totes los caminaires en sason de far. Ieu la faèri a la sortida de la Covid, es a dire que i aviá pas de monde sus la montanha en aquela epòca e me regalèri. Es una escorreguda que se fa a l'entorn del Mont Blanc, donc en passent per l'estat italià e per la Suïssa. Es una escorreguda que fa un quisenat de jorn. I a quatre passats a 3 milomètres, es un corregut ont i a de via ferrata a passar, i a de nebièrs tanben a passar, es un corregut çaquelà de nauta montanha sens èsser d'escalada. E doncas lo libre ven d'èsser publicat dernierament. Alòra aquel libre es estat editat per las Edicions deth Regionalisme. Es aisir de poder crompar Eh, se pòu crompar en linha, eh? Bastó pas que d'anar sus un motor de recèrca e escriure Ediciu deth regionalisme e aquí tombarés sus catalòg d'aquelos edicius.
Totjorn de fèsta per divertir, mai tanben suscar a l'avenidor,

Be, que le plat sona dans un festival. Plus qu'un festival, per paressença, se très souvent de concèrt e qui no place daissant a un tot autre meno d'expression culturala. Feu l'estiva de Dogodés avió un còp era una plaça granda daissada a aquelo meno d'expression artistica, çò que avió son public, qu'èra diferent del public de la Serrada e aquò nos agradava ben Aquela mescla dels publics dins un meteis lhòc e dins un meteis temps. A l'ora d'ara, trobar de locutors naturals es pas forçadament simple, emai los locutors naturals an sovent una lenga limitada, mai limitada que çò que m'a pas milhor. Ah! Avion, avion, los que parlan lo son mòrt. E tu me disi que la literatura es una resèrva d'expression lingüistica rica e variada. E vaquí perqué tèn la literatura. L'autra rason es que la literatura es l'endrech onte i a de demonde viu. I a encara demonde qu'escrivon. An de mai en mai de mal d'escriure perle que la lengua, es pas evident, eh, quand on a pas agut de naissença, es pas evident, mas i a de monde qu'escrivo e donc contunhi a Montpelhier d'animar de rescontres del libre cada mes a mena fac e donc pensi francament, eh, que i a plaça, perque la question èra aquesta, pensi que i a plaça.

Dins l'anóncio de la nòva estirada i aviá marcat Volem far un festenal a gratis perque es una causa importanta de partejar de la cultura a mai de mond sens que i aguèsse de l'argent al mitan. Donc me demandi cossí far per alencòp pagar los artistes, pas tant far de festenal a gratis, E va dependre completament de la subvencion. Dos jours de fèsta ben emplena que augura un espèr de lendeman amé l'associacion La Gardarin qu'a dissinat l'irau d'un novèu festinau de cultura occitana. Se pòu esperar que quisherà mai per l'an que ven subre les aspè politi e economi de la situacion occitana.